Ɖo wòezɔ na wo eva agbe ŋke ƒe aʋa la dzi. Egbe nui medi be míakpɔ enye be aleke nàwɔ a edit wò video. Ele gɔmesi nam be me ehiã be na edit video hade be nu ka ta. Hade be ɖomahi teƒe yi nèle la, e area me me kɔ wòdze be nàkɔ da ɖe. YouTube dzi o. Ele gɔme se nam ɖe. Ahan. Ta edze be nàdi naɖe nàkɔ nɔ wò video edit. Ahan. E, app ɖewo le gbogbo ɖe. Ne èyi ɖe Play Store la, ne ènya type e, video editing apps wò ko woado gbogbo ɖe. Ahan. Vɔ eyi nyea mele zazã yi mekpɔ be ele very simple. E, nyemele fexe ɖe ta o even though Teƒe ɖewo le mate ŋu axe fe ɖe ta. Eyae nye KineMaster. Aha, KineMaster. Versionswo li ne vovovo. Eee etso wò fon ƒe capacity ŋu. Ele gɔme se na ame ɖe? Etso wò fon ƒe capacity ŋu. Ta fifi la mayi ɖe tɔnye me eye mele zazã. Mayi ɖe eme be abe makɔe kɔ edit video ɖewoe. dze wa kpɔ ale yi wò nɔ yi eh, kple susu be ma fia indirectly ale yi nakɔ editing tsɛ zi ɖeka hã ta nɔ mɔ dzi amega ŋlɔ be dze agba ne na subscribe hã ta nu yi me di be ma kpɔ ma gblɔ gba nye be eh, mi yɔ nana ɖe be green effect o nye be angba mumu pavɔ ele gɔmese nam ɖe angba mumu pavɔ ne ete ŋu kpɔ gaƒledela ade dziwɔe hã. Eya ko kple Ken Master, kala vovovowo tsɔ zɔ ya. Vɔ Greeny Feta la, eyae nyo wu hã. Míyɔna naɖe be Chroma Key, mava yi ɖe eme ƒete made gɔme na wòe hã. Ta mía yi me fifi la, mía yi ɖe Ken Master, eya nye eya. Kala vovovowo le esi, ɖewo le Mango ɖiɖi ƒe kala eɖewo le tse la, ele abe eyi nèle kpɔkpɔ le fi Kind Master hã ta maʋui. Ne meʋui la, atrɔ. Moreover, magblɔ naɖe, ne èdi be yeawɔ editing la, meɖe kuku na wòe, dzo ɛɛ ekɔe yɔna nɛ, ɖe wò data ɖa alo tsi wò wi ɛɛ wifi battery ne tsi Aa ke master la ne internet li dɔ wɔ alo data le dɔ wɔ la edie fu nɛ. Aha ta mia yi ɖe nuɔ me. Ta nu gbãtɔ wòa wɔ enye be wòa va yi ɖe wò project me. Ta fifi la ma zi project fifi la. Ta me zi dzi. Ma yi ɖe empty, empty project. Efia be azɔ aƒeme be ma dze egɔme ema. Ele egɔme se nam ɖe? Ta eʋu empty project nam. Timetive Project fifi la teƒe yi ma yie nye be mayi ɖe Media Browser. Ke ma me zip Media Browser. Ke ma Media Browser ɖe, ma va di foto yi dzɔ dzi nam le kpɔɖeŋu me. Ma kɔ ya. Ma kɔ. Togo ƒe gan e flag e aha. Ne zi la edze be nakpɔ gbɔ be ne dzo ne wòava yi ɖe akpa ya abe ale me zi wòva fi fifi la la me zi me trɔ zie ya ale be etrɔ va fi. Ele gɔme se nam be aha. Eke ma wa zi ok le dzi eme. Eke ma fifi la la wa ga ta asi dzi abe ale me ta asi dzi wa te wa he a he a he. anɔ ʋe dĩi, eye ala frii ŋu ani hetae tete minit wɔ aɖe wòate ŋu ahe akɔ yi. Tete minit wòate ŋu ahe akɔ yi. Ne midzo le fi ma la, mava zi ok. Ne mezi ok vɔ la, edze be mava zi down le fi. Ke ma mezi down le fi, ke mae trɔ va. Ele egɔme se nam ɖe? Ta fifi la la, tsɛ wòdze be mawɔ. Ne wònye be, ɛɛ, intro intro intro ɖewo ƒe video le asi wɔ la wòayi wòava tsɔe ta wòayi ɖe layer layer ya nye he ne va layer la layer media le esi efia be wo foto kple video wɔ effect wɔ overlay wɔ kple text wɔ enuŋɔŋlɔ ya nye text wɔ text la handwriting tsɛ wòate ŋu atsɛn dzi. ta fifi la mayi ɖe Media. Ekema meva Media la enye magblɔ be agbenkeƒe ava la eƒe video ɖewo le asinye ta mayi ɖe me mava di eh, madi makpɔe ɖa ok convert ekpɔe ɖe ta convert ema ta convert dze me tsɔ nyo agbenke Ne eva vɔ la ekema wò ŋutɔ wòahe. Efi wòate ŋu ahe video ye vɔ wòate ŋu ahe because editing ye. Ta mehe mehe wòatsyɔ nuɔ dzi. Nye ŋutɔ edit ema. Eya tsɛ mava afia emegbe. Ekema ezi ok nɛ. Ta fifi la ne eme be matrae la wòasee. Megbɔ ƒo gbe fifi laa. Ele ƒoƒo, ele ƒoƒo vɔ ɛɛ ne edi be yeatɔe la, woatɔe le fii. Ele ƒoƒo vɔ volume ma ye nye menɛ volume mo didi o. Efia be matɔ ɖe fii. Èkpɔe ɖe eya nye nu gbãtɔ me nɔwò. Ta fifia ma li ake. Ekema magayi de media. Ne meyi de media la, nyewo green fete ehe. Ta mava tsɔe kɔ va fii zɔ. Ele gɔme se nam ɖe? Ahaa. Ne medzɔ dzi na wò la, ɖeko woayi ɖe delete dze etutui. Ele gɔme se nam ɖe? Ne video yi etsɔ medzɔ dzi na wòe, woayi ɖe delete dze etutui. Ahaa. Ekema egava vɔ o. Enui ma gblɔ nye be practice make man perfect. Ne anɔ practice, ne anɔ wɔ edziedziedzi ekema ama wɔe. Eya nye nu ɖeka ma gblɔ. Ta míatsɔe tso fima ta mayi ɖe layer ayi ɖe Media, ekema metsɔ nye wo video mezi dzi kema mezi ok nɛ ekpɔe ɖe ta hemezi ok la medi be matso teƒe ɖe ƒugbe ta mahe va fi mehe va fi vɔ la bene wòasɔ ɖe enuɔ dzi ale tututu medi dze mezi eya dzi nye wo video dzi ekema mezi tsotsoɔ ekema metso mia miaƒe akpadzi ƒugbe kema mezi ok. Mezi ok vɔ la magatɔ va fi eke ma video nye he magatɔn atrɔ ale yike dzɔ dzi nam. Eya tse watɔn ahe wa wa lolo. Le egɔme si ne watɔn ahe wa lolo. Ekpɔe ɖe watɔn ahe nye wo video ehe. Ta eya me he me hem kakaka wo lolo viɖe ko enyo. Dze me va gɔme yi matɔn a stream green effect ɖeɖe. Le egɔme si nam ɖe eke ma mezi fi. Ekema woyɔnɛ be cropping, wòakrɔpi, èkpɔe ɖe, cropping. Ekema zi dze dzɔ ɖe edzi. Edzɔ ɖe edzi vɔ la, ekema wò ŋutɔ èzi ok nɛ. Èkpɔa, etsom da ɖe. Èle egɔme se nam ɖe, etsom da ɖe. Ta nu yi magblɔ nye be avɔ, avɔ green ye hiã, ele veve ɖe. Avɔ green ehiã ele veve ɖe. Ne ekpɔe la, ana be wò dɔ ƒo tukaɖa manɔ eme o. Ele egɔme se nama? Ta metsɔe vɔ. Nye ŋutɔ ema. Metsɔe vɔ. Ta nuyi míawɔe nye be míava yi ɖi nane woyɔna be chroma key. Ne mezi chroma key eyae he nyɔnu nyɔnu ɖe le ye kɔ asi kɔ da ɖe ata dzi le fi ma. Kema ne mezi chroma key la, edze be masi. Ta mazi enable. Ekema mezi ene bo. Èkpɔa? He menya zi ko Greene ƒe tedjo. Ta le fii la, mate ŋu adjasti fifte kple sekantia kple vewit yi le djia me fifte kple twenty eight percent la, mate ŋu adjasti. Ekpɔ ɖe, ne me adjasti ko Greene ega va. Ne me ga kɔe yi ɖe megbe ko Greene ega le djodjo. Sigbe ke nye ŋutɔ tse mate ŋu adjo kura mabu. Ahaa, Greene ƒe tae ma. Taɖomayi yele aƒe ɖe me kpɔ be ƒeame wue le woxɔ ɖɔ me light ko na di ko ekpa eki ɖa ma to adjusti ekpɔe ɖe vɔ nye ŋtɔ tse mele bubu ta ma adjusti viɖe ma ga gbogbɔ do va viɖe eke ma me ele adjusti ekpɔ ɖe ahaa ta enɔ he mia nɔ vivivivivi ele gɔmesi nam ɖe fifia wɔ nam abe nua me kɔ viɖe ahoo. Edɔ ye ma. Ekpɔ ɖe. Ta fifia ma zi ok le dze me chroma key ƒe ok teƒe yo mark abe good eke ma me zi ok ne. Ta fifi la la nu yi ma wɔ nye be ne me ƒoe la anɔ ƒoƒo. Ele gɔme se nam ɖe anɔ ƒoƒo. Anɔ ƒoƒo. Anɔ ƒoƒo.

Ele egɔme se nam ɖe. Ekema wòava afi wòava trɔ asi le Kala ŋu. Kala, èkpɔe ɖe. Ekema Kala ehe. Wòazi asi dzi. Kala ehe. Èkpɔe ɖe. Mègabia ɖe edzi. Èkpɔe ɖe. Màganyɔ ɖe edzi. Ta edepend eyim tututu medi be maza nye ŋutɔ. Ele egɔme se nam ɖe. Ta medi be mabia vi ɖe bikɔ ame amebiabia menye tae. Ahan magade atsa o viɖe ekpa eka ɖe me. Ta wò tsɛ ne nyɔe black is beauty, black is the nature of Africa jersey e e adjust e ese gɔme nam ɖe ahan ta eyae nye akpa ma azi ok ko etsi ŋu ema. Evelia volume tsɛ le esi volume enye he. Èkpɔe ɖe, woate ŋu ana more volume alo woadidi volume ɛ. Woana more volume alo woadidi ekema yae ma mazi edzi ko. Two hundred ema mekɔ yi dzi, mezi edzi. Èkpɔe ɖe edidi ye ma. Ne medzo le fi ma vɔ la, mava e text ƒe akpa dzi. Text ƒe akpa dzie nye be mava ha nyewo letters wo ema. Eŋegbe ya mele zazã le fi.

ale yi na render ma wa save gbã ekpɔ yi ɖe ta me save nyo video ya ma nyo video ya nye he ta me be ma ƒe la de ko ma ƒe atra yi kpɔ anɔ ƒoƒo na mi kpɔ ele ƒoƒo zɔ ekpɔ yi ɖe ekpɔ yi ɖe Ele ƒoƒo. Ele ƒoƒo. Ta nye wo freestyle eya ta ne meŋlɔ nane la, enuŋɔŋlɔ tsɛ ado ɖe ete. Egɔmesina. Ahan. Nua tsɛ ado ɖe ete. Ta ne metrɔ va megbe viɖe la, ekema edit efia be nyemekpɔ wu nu o. Ahan. Ta ne medzo le fi ma ko la, mava fii ɛɛ leke woyɔnɛ? Mava dzeme le fii. Mava dzeme le fii, fi yi ne, ahan. Ɛɛ. meleyi meleyi teƒe yo dze be makɔ nyewo aha ekpɔe ɖe video edidi wu e page me ne ta waga te ŋu azi asi eke ma ehe ehe dii wahe wava sɔ ɖe dzi wahe dii wasɔ ɖe dzi ele gɔme se nam ɖe wahe dii wasɔ ɖe dzi manɔ he manɔ he wanɔ he wahe dii eya full edit ya mele fafia Ele gɔmese ɖe full edit ne ame yi menyae o ɖe ne wòasrɔe ahaa. Ɖafifi lae meva dze eme le fiye ke ma megava dzɔ ɖe edzi. Megadi be makɔ naɖe kɔ tsa ɖe eŋu ahaa medi be matso teƒe ɖe ƒu gbe. Èkpɔe ɖe ta ne mezi asi dzi ko la esave name ema. Tae fii la magava tso fii kɔ ƒu gbe. ke ma metso nuɖusi ƒe akpa dzi kɔ ƒu gbe, ke ma meyi ɖe Leya. Ne meva Leya la, mava ɖi nyewo video ɖe le Convert me. Nyewo Convert me eye fia be mekɔ na ɖoƒe axa subscribe ƒe nuawoe he. Nyewo subscribe button woe he kple green effect wo ƒete si gbeme nɔ wo change ye ma. Ame sia ame ne yi ne wòava ɖo wòava wɔ YouTube hã, ame sia ame ne yi ne na mama ɖe ne ne wotu xo na mí. Ɛɛ, míatɔ mi tu ho na mí, mía mamawo no tu ho, míatɔ no tu ho na mí. Ekpe ɖa ɖe ekema me zia asi ɖe dzi. Ekema thank you ɣe ma, ekpe ɖe ma ƒoe kpɔ. Wa, wa tsi, wa ɣe va fi, wa ɣe, wa ɣe, ne ya dzɔ ɖe dzi ko dze tso fi ƒu gbe. Ekpɔe ɖe dzi etso Fidji ƒu gbe azi fi yike ma etso mia nuɖusu kpa dzi awo o. Edzo vɔ ema wa save. Ne esave vɔ la wa va fi dze eva fi share ema eyi save video to gallery ezi dzi. Eke ma fi wa va select edesiade ne select le fina ne ope etso wo phone ƒe sese ŋu. Eke ma render na wo eke ma ekpɔ video wa te wa kɔ dade youtube dzi. Mebia ŋkeke ƒe dzɔgbenyui na wòe. Mègavɔ̃ o. Míanɔ kame nenade metsɔ ɖe gbɔwòe ko na woanya. Hã, ɛɛ, ɖeke woyɔnɛ, woanɔ praktisi, woanɔ srɔ̃ eke mava mawɔe. Ese gɔme ɖe woanɔ srɔ̃. Megblɔe va yi be ame ɖewo kura woanya dɔ ya wu mɔ hafi. Hã, vɔ ame ɖewo tsɛ yi tsɛ manya wu ɛ. Aɖe ɖe mía ƒete mí le srɔ̃.